Ýewropanyň banky we diktaturalar. Ýewropanyň Dikeldiş we ösüş banky awtokratik režimleri gollamak üçin her ýyl karz berýän milliardlarça ýewronyň öňüni almak üçin köp işledi. Bu barada raýat jemgyýeti toparlarynyň bankyň paýdarlarynyň otuzynjy ýyllyk ýygnagynyň öňüsyrasynda çap edilen täze hasabatynda aýdylýar. Gündogar Ýewropanyň we öňki Sowet Soýuzynyň ykdysadyýetini täzeden gurmak üçin bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda döredilen Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky soňra giňeldildi. Emma ol demokratiýany we kanunyň hökmürowanlygyny ösdürmek mandaty bolan ýeke-täk bank bolup galýar. Geçen ýyl Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň maýa goýumlary rekord derejede on bir milliard ýewra ýetdi. Emma aglaba paý adam hukuklaryna we demokratik dolandyryşa hormaty azalýan ýurtlara, Türkiýä we Müsüre gitdi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň ýörelgesi Köp zat üçin köp, az zat üçin az. Bu, azatlyklaryň ýaramazlaşan ýerinde maýa goýumlarynyň mukdarynyň peselmelidigini aňladýar. Aslynda, bank iki müň on dokuzynjy ýylda bir milliard ýewrodan iki müň ýigriminji ýylda bir bütin onda ýedi milliard ýewra çenli Türkiýä maýa goýumlaryny iki essä golaý köpeltdi. Hut şu döwürde adam hukuklary krizisi çuňlaşdy we raýat azatlyklarynyň ep-esli gowşamagyna sebäp boldy. Hasabatda demokratiýa juda az hormat goýulýan ýurtlarda, Belarusda, Müsürde, Türkmenistanda, Türkiýede we Özbegistanda bank karzlary barlanýar. Ukraina boýunça geçirilen barlag Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň hususy pudaga maýa goýmak meselesine garşy çykýar. Bu Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky müşderileriniň kanunyň gowşak dolandyrylmagyndan, kazyýet ulgamynyň işlemezligi, tiz wagtda rugsat bermek, senagat monopoliýalary, salgyt ýeňillikleri, hökümet subsiditsiýalary we hökümetiň beýleki dürli çäreleri arkaly klan kapitalizminiň artykmaçlyklaryndan peýdalanan ýagdaýlaryny görkezýär. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýerleriň konfiskasiýa edilmegi daýhanlaryň garyplaşmagyna we olaryň täze kärhana oýunçylarynyň elinde ulanylmaga sebäp boldy. Polisiýa oligarhlara garşy protestleri basyp ýatyrmak üçin ýerleşdirildi we hökümete garaşly kazyýetler jemgyýetçiligiň gatnaşmagyna garşy strategiki kazyýet işi arkaly tankytçylary gorkuzmak üçin ulanylýar. Bankwatch Network-iň Ýewropanyň Dikeldiş we ösüş bankynyň syýasatyna jogapkär işgäri Fidanka Makkret, Ýewropanyň Dikeldiş we ösüş banky demokratiýany ösdürmek we adam hukuklaryny goramak üçin has köp zat edip bilerdi we etmelidir. Ýewropanyň Dikeldiş we ösüş bankyny awtoritar hökümetler bilen syýasy gepleşiklerini gowulandyrmaga yhlaslylygy güýçlendirmäge we adam hukuklary kepilliklerini ýerine ýetirmäne çagyrýarys diýýär. Kruit Accountability guramasynyň ýerine ýetiriji direktory Keýt Waters bolsa, Türkmenistan ýaly awtoritar režim bilen otuz ýyllap işlemek bazar ykdysadyýetine, köppikirlige ýa-da demokratik reforma getirmedi. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky gatnaşygyň esasy ýörelgesi hökmünde birinji madda tüýs ýürekden hem çynlakaý dolanmaga we adam hukuklarynyň gödek bozulmagy üçin türkmen hökümetini jogapkärçiligi çekmäge çagyrýarys diýip hasap edýär. Özbek adam hukuklary forumynyň ýerine ýetiriji direktory Umyda Nyýazowa Raýat jemgyýeti we garaşsyz kärdeşler arkalaşyklary berk çäklendirilen ýurda serişde tassyklanmazdan ozal has köp barlamaly we ýedi ölçäp bir kesmeli diýýär. Kairiň Adam hukuklary institutynyň uly wekili Lesli Pikemel Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyny bu ýurtlara has köp karz pul berip, demokratik gymmatlyklary durmuşa geçirmekde has köp netije almak ýörelgesine eýermäge çagyrýar.